Heddiw ma, am yr eti. Yr un ola, dwi'n gaddo. Croeso i artisanedd.com Oban. Iawn ta. So, fel chi'n gwybod, dwi wedi bod yn trio wneud amaretti am wsnosa heb unrhyw fath o look. Ond uh, heddiw yma, dyn ni'n mynd i rewn ei gwely. Dyn ni'n mynd i fod yn dadansoddi'r bisgedi yma. Lawr i'w basics, so wy, siwgr a rhyw fath o gynnwys sych. Dyn ni am gymysgu hynna mewn unrhyw ffordd fedra ni. Dyn ni'n symud ymlaen wedyn, gweithio fo cynhwysin arall a dal i fynd tan mae gen ni bisgyd perffaith. Mae'n dallt? Oce, okay, na ni exponio. So, Dwi'n mynd i wneud ydy cael cymhareb 2 i 5 i 5 wy i siwgwr a cynhwysion Sych. Da, so wedyn ni'n mynd i gael y cynhwysion sych a newid heina, so dyn ni'n mynd i gael blawd, almond, cocoa powder, coconut a bread crumbs. Ie, yeah, bread crumbs. O heina, dyn ni'n mynd i ddewis yn gorau a symud ymlaen i chwarae efo'r siwgwr. So dyn ni'n mynd i wneud un batch efo siwgwr gwyn a un batch efo siwgwr brown. Ni am gymysgu ddau, ond uh, o gen i ddim amser. So, Dwi'n mynd i ni hynna. Felly, rhan ni. So gyntaf mae gen i fi dau wyf yma a hwnna dwi'n mynd i adio 250 gram o siwgr gwyn. Wisgo hwnna fyny, smalio bod fi wedi iwsio llaw a ddim electric mixer i gael rhywbeth efo gwead fel hyn. Ribbon texture. Iawn. Hwna di wneud, fewn efo i'r sampl cyntaf. So yma dwi'n mynd i adio yr uh, cymysgedd The Almonds. Fel ma, felly ydw i'n mynd i gael y gwyad cywir i rest o'n nhw. Hwn dwi isio a hwn dwi'n eimio amdan. So dwi'n mynd i wneud un peth wedyn efo'r pedwar cymysgedd arall, nes gen i fi texture tebyg i be oedd yr un almond efo. So, mae yna ni, tan bod gen i ni pedwar, no, pimp, thing. Ar y baking tray nhw wedyn, cymryd y llwyad bach, rolio fo mewn bach siwgwr fel bod o'n bosib handlo nhw. A gosod nhw gyd ar y tre nes bod gen ni, fel chi'n gweld, 15 biscuit, 5 set o 3, lovely, jubbly, so photogenic. Fewn nhw wedyn i uh, ffwrn, maen nhw'n mynd i gael chwarter awr ar 160 gradd. Dyn ni'r slips i gyd i ffwrn wrth gwrs, dyn nhw'n mynd i adu'r blas, a ie, ffwrn nhw. Tan bod gen i ni rhywbeth fel hyn. So, dewis ydi gorau allan o hein. Weld, maen nhw gyd efo dipyn bach o wahaniaeth yn nhw. Wel, yn y marn i, hands down, yr un coconut a'r almond oedd y gorau. Uh, the rest yn bach yn duds. Ond nhw'n ffain. Ond, ie, yeah, hein oedd gorau. Oedd yr almond, wrth gwrs, yn uh, winner, ond oedd y coconut efo potensial. So, beth dwi'n drio neu ydy trio newid o i gael o'n mwy tebyg i'n almond, a dyn ni am gymharu'r ddau yna. Gynta, dwi am gymryd bach o coconut, y desiccated coconut nes i iwsio, a blendio fel awr yn bach. Just i sio gael gweiad, ie, yeah, dwi ddim yn actually uh, mor effeithiol hynna na di. Ond mae'n gweithio, um, nath chi gweld fan. Mae o'n rhoi gweiad bach gosach ar y dde fyna i almonds di grewndio i chi. So, dyna oedd y gobaith fyna. Symud ymlaen wedyn, siwgwr gwyn yn erbyn siwgwr brown da ni'n neud wan, so dyn ni'n mynd i wisgo siwgwr at y gilydd Dyma chi halan fyna. A jyst wisgo hynna tan bod nhw'n uh, eto yn mynd yn oleiach. Yn dod â ribans i presentio'n yma allan chi. A dyna ydy sut dyn ni wedi cael air i fewn chi. Dyna sy'n rhoi y cracks. Ond hefyd, dwi'n adio bicarbonate of soda a fanila yma. Jyst i helpu efo'r expansion a'r blas. Fine tuning the biscuits de, fel dyn ni'n mynd ymlaen. A wrth gwrs, dyn ni wedi ddau Mae rhan o fath yma. So, bwrio hynna fewn i'r uh, bolenni wedyn. Beth gen i yma ydy dau sampl o ddau. So, dau fel yna coconut, dau fel yma o almond, a dyn ni'n mynd i roi uh, sampl o'r uh, wy a siwgr brown a wy a siwgr gwyn yn yr ochr arall. Fel bod gen ni pedwar treial mewn ffordd chi. So, mynd hynna wedyn, bydd yn tre'n barod a ar y treiau nhw. So, fel dwi'n gweld, mae yna rhyw fath o graff yma. Graff o rhyw fath. Popi heina wedyn. O, munud. Ond e, fewn i'r ffwrn nhw am yr union rhywun maint a y rhai dwytha. Chwarter awr, 160 gram, pwyth dim 180. A allan nhw wedyn, a oedd chi'n gweld, mae un yn edrach pretty much be o'n i'n chwilio am. Dwi'n hapus da. So, gwerthusiad bach o hein, man. Be sgynnon ni ydy pedwar set, siwgr gwyn yn yma, efo uh, coconuts, a siwgr brown ochr arall, a ond yn ddau reit debyg. So ddim llawer o wahaniaeth, a mae'r ddau yn debyg iawn. So, yn amlwg, y gwead ydy'r peth mwyaf pwysig beth ydych chi'n ei hyn. So, chi'n medru iwsio gwahanol gnau i wneud biscuits. Ond, brif, wy, plus 250 grams o siwgr, wisgio hwnna i gyd i fyny, a dio hwnna i tamu o'n ribbon stage. Wedyn adio bicab a fanila i'r gymysgedd wy a siwgr. Mae hwnna'n syth i fewn i'r cynhwysion sych. Sa'n bod gennych chi rhywbeth fel hyn, rhywbeth o bast. Grindiwch yr cynhwysion sych neu fyny os ydych chi angen i gael gwead fatha granulated almonds. Bolwch hwnna fyny wedi rhywle mewn siwgr a rowch o ar baking tray i bobi ar 160 gradd 160 gradd am chwarter awr. A fi'n eich chi bisgyd, lovely jubbly, fynd efo'ch coffi. A chi, dyna sut dyn ni'n neud o. Ni eisiau strioli'r bisgyd yma o'r diwad. Dwi'n gaddo neu chi byth gorau gweld yr un omereti recipe yma byth eto. A ideal. Ond uh, am y tro, gethyn y dwi efo artisaniaeth.com. Diolch am adjad a welwch chi tro nesaf.